Jien għalija oxxenità, oxxenità li l-identità tagħna qed inbiħħuha lill-kriminali. Għax let's face it, jiena nemmen li li li mhux billi jgħidu li m'għandux ikun hemm bandiera u m'għandux ikun hemm m'għandux ikun hemm nazzjonalità u passaport, mela m'għandux ikun hemm biex kulħadd. Imma li kieku mhux kriminali kieku wkoll fis-sens Eħe, jidher hemm ħafna evidenza li hemm uħud mill-passaporti li nbijaw il-nies kriminali u l-familji tagħhom. Iva, ma hemm perswas li hemm nies li huma Eh, xtaqu jagħmlu negozju mal-Ewropa u ma forsi eh, vera sinjuri iva, imma mhumiex kriminali. B'dawk in-nies issib oġġezzjoni? Eh, mela ma nsibx oġġezzjoni. Għax dara isek isek pereżempju xi ħadd jien naf jara film. U ma jirxa ħallas, u tajlu isma, tini nofs li jilon għaddik bil-bib ta' wara. Hmm. Ma nafx, għat maħsibt fuqa bizzejt, pero għalija at face value dimment li dak il-persona, l-ħagġa li se jagħmel hija eh, negozju li mhux malizzjuż li mhux ta' b'xi mod detriment li li da mhux se jkun ta' detriment, xeba flus. Il-forsa jkun ta' detriment. Ħanellek għaliex, għax dana, dana, se jpotti negozjanti oħra li huma li qegħdin fil-klabbu. Eh, mela, mela inti qed li ejja magħna, ħalli inti tgawdi mit-tariffi eh, orħos, ħalli inti tgawdi minn ċertu vantaġġi, x'għamilt jiena? Ġibt balla ħbieb. Mhux ħbieb nies. Sewwa, għidtlhom ara kittuni lira kull wieħed, indaħħalkom u tibda tgawdi bl-istess bl-istess vantaġġi li għandu dak, li dak qed iħallas għaliha. Jiġifieri, biex biex nara li fhimt sew, int li jdejqek li turtak. L-underhandedness. Huwa li spiex ta' hemm li tħoss li aħna tradejna l-Ewropa. Mela x'inhu, jien hekk nara. Immaġina jagħmluha lilek din. Immaġina jagħmlu għalek, inti xi ħadd pereżempju, taraħ pereżempju jinna għandu problema da mal-mara, żu tajlu ej għandi. Jorqod għandha tibża xejn jagħmel erba' tiegħem għandi toqgħodx tinkwieta. Ah waħda da ġiblek it-tfajla. U mbagħad it-tfajla tgħidlu sma' jimporta xan għandha żewġ tfal. Imma imma Does it make sense to you? Pero naħseb li hemm ċertu paragun li ehm, kultant ma tistax tagħmel ċertu paraguni għax eh, ikun hemm problema ta' kind of scaling, ovvjament, fid-dar tiegħi daqsek rubija dal-ostja bitfajja tiegħu ħajdejjaqni, però ma nafx x'in is-sitwazzjoni fl-Ewropa fejn Naħseb hemm ħafna iktar opportunità, hemm ħafna iktar wisa, eh, hemm ħafna iktar eh, ċans iva, għal-negozju. Mhux dak il-punt. Il-punt hu li da eh, jiena nħoss li ma jsirux ġela. L-ewwel qed jiena li kull ċikku li ntieħed passaport Malti. Le, li kull ċikku hija problematika. Mela, għena naqblu 100%. Għasta rispett lejl-pajizu. Aha, dik dik dik dik hija mistoqsija morali pjuttost astratta li li. Eh, ma, eh, fimni, hemm qiegħda, ma be- bekk bekk jibdew jisfaxxaw l-affarijiet u meta nibdew ngħidu, "Ej, u ej", aħna ngħidu ħafna jekk, u ej, Le, u imma ej, ma- hemm- hemm- hemm- hemm- hemm ċertu ammont ta' uwija li jiena komdu bija, bija. Mbagħad hemm ċertu speċta u hija ħadna grok. Iba, ma sirniex ħara li. Mela, meta, però aħna konna qegħdin infottu l-Ewropa, ġifieri fiż nazzjonalisti li tal-5% tat-taxxa eh. pereżempju. Mm. Għadna attenti li kemm jista' jkun valur ta' il-ħadd u da. Ewa, eh, B'daqqa waħda daw ġraw jien naħseb jiġraw bħal nies li qatt ma raw qatt ma libsu qalziet bil-Malti, u flok kienu għadu attenti li ma jortawx nagħmel li għandi nagħmel bil-mod il-mod għaliex għax kien hemm l-interessi tagħhom personali fin-nofs, tagħhom personali mhux tal-pajjiż għax kienu l-interessi tal-pajjiż. F'liema sens qed tgħid? L-interessi tagħhom personali. Kien jiena ċert li meta dak li jiena vvutajtlu biex ikun il-Prim Ministru ta' Malta, u mbagħad spiċċa mkeċċi, sewwa, ġifieri qed ngħid Joseph Muscat, kellu interessi personali hu biex jagħmel ċerti affarijiet, ma kienx qed jaħseb fil-pajjiż, ma kienx qed jaħseb, ma jistax ikun li kien jaħseb fil-pajjiż, kull ċerti affarijiet ma kienx jagħmilhom, assolutament, ma kienx jagħmilhom hekk. Jien naħseb ehm, Eh. Jien naħseb li kellu xi interess li l-pajjiż ikun sejjer tajb. Le, Jiġifieri- le, il-problema tagħhom dawn in-nies hu li l-affarijiet tajbin li jagħmlu, jagħmluhom b'intenzjonijiet iżjiena. U l-intenzjoni ħażina kienet, ejja nagħmlu n-nies happy. U rnexxielhom. Aha, aha. Biex noħolqu paraventu, u mbagħad nisilqu kemm irridu. U hekk ġara. Jiena ma nafx kif bniedem jista' jsir miljonarju f'għaxar seba' snin. Min sar miljonarju f'seba' snin? Ma nafx imma l-aħħar laqa' li mar, jekk ma jkollokx safejna fin kien hemm xi laqa' Dubai, eh, jekk ma jkollokx 5 miljuni aqas daħlu. Ma jdaħlu. Ġifieri da, jew għandu 5 miljuni. Jew kalla, jien naf, ħadu grazzja ħadu grazzja ħadu grazzja mal-nemex. Forsi juża il-setat pirateski tiegħu u eh, konvinzjoni. Pirateski, pirateski, il-pirati jekk kienu ta' il-Arabi